tun tuma kan thlir leh tur chu hei Puiak TV a kan tlawh leh lawk dawn a tichuanin Facebook ah hianin Mizoram mipui hianin post a rawn siam a hetah hianin Puiang TV a hla sa tur ten-- Chiang Sanga pek ngai tawh dawn a rawn ti a, e hei Puiang TV hi eng nge boruak tunah hianin ka hre lo a, ka hre lem lo a, amerawh chu zai thiam hrim hrimin ama hla an sak dawn chuanin Chiang Sanga kha pek pek zel kha a ngai tawh dawn ni awm tak a ni a, engpawh ni sela hemi kan sawi hma hianin helaia i an rawn post a,

Hmm, tikhanin kan duh tawk anga nge kan la ngai thla kham lo em nun pawh ni se tlaia an rawn post a hi kan chhiar anga hmm enge amah hianin dan thar a rawn siam nge kha kha kan hre lem lova kan chhiat than ang Piang TV a hla satur ten Chiangsanga pek a ngai tawh dawn, March a ni ruk sangni sawmhnih panga rawn post a ni. A la phuah pawh a tih ngam lo, Pathianina a pek tih hial, a pe tih hlah leh a hla dang sa tur leh sak tum ten Chiangsanga an pek a ngai dawn ta a rawn ti a, e khai Pumurthang vela a rawn strict thar khawp mai a, eng pawh ni se kan chhiar zel ang.

Khai, Umm, Pu Nguthangvela hla hi Mizoramah chuan hre lo kan awm lo ang tih theih a ni a, a lar em em mai a ni. A pet tih phei chu hman atangin tun hnu thlang hianin a la lar a, puipunni khua te eng emaw functionni khua te hianin kan la sak cham chi hi a ni a, hei hi a ropuina pawh a ni a. Tin, hetah hianin khi a rawn zia danah khianin mi hi an za lo lutuk. ti tawp mai ang a rawn ti a, tah hian amah amah lampanga han za lohna leh han ti nawm nana ang chi te kha i a hlangah khanin nei te kan lo awm nge tih kha zeldinna a ni tawh a, chuvang chuanin amah hianin lungawi lohna deuh hlat te lo nei nge heti laia a rawn post dan ah hi chuanin amah hian lungawi lohna te a lo nei deuh hlek a ni ang tih tur khanin i heti laia an rawn post atang hianin a hriat theih a ni kan chhiar chhun zawm leh ang. Sawichhun zawmin ka testimony hla a ni a, a music mawi vanga uangthuanga intih hi ka duh lo. A phuahtu ka la dam a, phalna lam a sa thlap lo leh ka duh anga an sak loh chuan action lak zel ka tum tawh, a ti a. Um. Sum zawn nan leh sum siam nana hmang an awm, a ti bawk. Um. Ekhai, hetlaia a rawn zia dan chu. hi a thinrim viau ni tur a ni. Ni e, an lo sa nawmnah, an lo sak nawmnah sak te pawh lo ni mai thei a, kha kha chu amahin a sawi miau a tihianin heti laia hnuaia a sawi chhunzawmna ka test lam mawni hla a ni a, a music mawi vanga, uang thuanga in tih hi ka duh lo a ti a. Hetah hian ama test te mawni hla te pawh a lo ni ni ngei tur a ni a tihian a rawn sawi a, frank deuhin a rawn sawi a. Chuti lai karah chuanin lo uan thuampui te pawh kan lo awm ni tur a ni a heti laia. a rawn ziah miau vang hian maw a phuahtu kha la dam a a rawn ti bawk a ni a hla hi tam tak awm a chuti lai karah Pungaw Thangvela amah hi zaithiam lamthiam bawk a ni a Pungaw Thangvela sawia hi zah sak a kan zai mite kan zaithiam hrang hrang te pawhin a kan zah sak kha a ngai chho dawn a ni a pet tih hla bik te phei chu a rei tawh a tun thleng hian kan la sa nasa a ni tin a testimony hla te a lo ni ve bawk nen. Amah en chung zelin hemi hla bik te phei chu a testimony hla a nihna angin kan hlutpui zel dawn nia tih kha ka rawn sawi lang ni bawk ta se la, a hnuaiah hianin Puiang TV hla te hi tun thleng pawh hian sak lar a la ni reng a, puipunna leh thil tina langsar ang chiah te an lampui mup mup thin a rawn sawi dik khawp mai hetah hian maw Mizote chu thil tikhawm thin kan ni a, puipunna te leh engemaw programme Function kan neihnaah te hianin Pungrua Thangvela hla hi kan sa uar thin a ni maw? Pungrua Thangvela hla hi kan sa nasa e, hetah pawh hianin a rawn sawi chiang khawp mai. Tichuan a hnuai berah khian a la phua zinga sakhlawh ber pakhat a pe hi August ni sawmhnih panga sangkhat zakua sawmriat pariat kuma a phua a ni. Ae, a phuana lo rei tawh hle mai a, sangkhat zakua sawmriat pariat August ni sawmhnih panga ah a phua a nia, a phua a tha khawp. Mai, tun thleng hian a la lar a nia hei. Sangha zakua sawmriat pariat atanga i chhut chuan kumin thleng hi a kum sawmthum leh pasarih na daih a ni. Ae, a rei tawh viau mai ti rawh u. Hemi a pe ti a phuah kum hianin tunlai tam zawk, tunlai thang thar tam zawk te phei chu kan la piang lo a nih chu maw khatiang ang kha a ni a. Tichuanin an comment-na hi chhiar leh zawk kan tum anga chuan kan hunte kan duh tawk dawn ni aw. a hmasa ber a i rawn comment tu khi a pe kher kher hi chu ka sa ve tawh a pakhatna ka ni asin umhh mhp day ah ngat leh nghal eh kha kan sawi ang khanin i puipunna eng emaw thil ah hian sak hi a hlawh em em a ni chuvang chuan pu ngurthar vel ah pawh i kan zah sak a ngai a ni maw kan zah sak kha a ngai tak meuh a ni a hnuaiah hianin a pe nen chuan kan lo inrual reng mai a umm. a piah hla nen a lo in rual reng a nih chu kum sawmthum pasarih maw umm mizo te aia hla phuah tu te an ngai pawimawh lo zai ngei na si an awm lo ang reality show emaw function ah an zai dawn te hian chumi hla chu tiin chumi hla chu tiin a phuah tu ni lo a lo sa hmasa tu te hi zu sawi chut chut zel a umm a nih duh hmel khawp mai tiraw heta pawh hian in. Thlaphuahtute hian an hlutna hi hria se, strict deuh hian kal ve teh se a rawn ti bawk a. Tichuan a hnuaiah hian a rem tihna loha music video an lo siam a nih chuan an thiam loah ka ngai. Chutih rual chuan hetia puipunna a an sak fo thin hian a hla a tilar rei zawk a. A tha phian lawm ni te ka lo ti asin. Mi inchengsanga chuai chuan an sa duhawm si lova, a hla a chuai ve mai dawn a nih hi. Hei pawh hi a nih duh hmel khawp mai. Hei mi hrang hrang eng nge zaithiam hrang hrang an awm a, khata te khanin an lo eng nge insak lar ve pakhat hi nih leh lamah chuan maw ih side a leh b thlir ila ih insak lar ve sak thei pakhat hi nia hla te hi chu ih a rawn sawi dik ve tho mai. Pakhat kan chhiar leh ang kan duh tawk ang a ti khawp mai hla hi. an duh duh hi an sa ringawt zel a, a phuahtu dil si lovin a thluk an ti danglam thul Pungruthanga vela sawi hi ka thlawp tlat. Ka u Ltimuana Khiangte hla khawng lungrun ti hla pawh hi icon idol-a te hian an sa leh ringawt thin a, a thluk dik hi a awm leh thin a tiang hi Zaithiam te hian ti tawh lo se ka duh khawp mai. Joseph Zanhmingthanga kha chuan a dil thlap a, a thluk dikin a sa thlap a, a fak awm hle. He hla hi a saduh ten awm a nih chuan a nupui emaw a unau te emaw hi min be ve tawh se kan ti khawp mai. Umm tikhan comment a rawn siam ve leh a. Tichuan Pu Ngurthangvela ni e a sawi ang khanin amah hi kan zah sak a ngai a tin tin amah hian ni china a rawn sawi ang khanin uanthut nan te pawn lo hmang nge maw ni a rawn sawi miau a. Kan zai mite ho pawh niang chu Pu Ngurthangvela hla sak dawn chuanin Chiang sanga chawi kha a rawn sawi rup mai a, Pung Thang Vela hla a hla hrim hrim kan zaithiam mi tena kan sak dawn apiangin Chiang sanga kha chawi a ngai zel tawh dawn anih chu, um tikhanin kan duh tawk anga Pung Thang Vela a hla chungchanga lungawi lohna deuh a lo nei nge khami ah khanin viewers te khanin comment section ah khanin hei nge ni kan hmuh dan kan lo sawi tlang leh dawn ni aw, kha tih zawng kha tun tuma kan en leh thei ni leh phawt rawh se.